السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو تھوڑا دوست تھوڑا ہوسٹ غزنفر عباس حاضر ہے روز دی کار سائیں رفت عباس دا ناول نیلیاں سلاں پچھوں اج اساں اوندی اٹھویں تے نویں دری کٹھے لنگسوں ان تو پہلے جو میں ناول شروع کراں دوستاں توں ارداس ہے میرے چینل کوں لائک کرو سبسکرائب وی لازمی کرو۔ ݙو کاناں سجھ تے مچھی دی کتھا۔ او ہیر دی قتل دی ایف آئی آر کٹواوݨ بارے ہک پھیریں ول تکڑا تھی ڳیا۔ او ملتان دے ڳلی بازاریں وچ ہک پھیریں ول گھمݨ پھرݨ لڳ ڳیا۔ او شہر وچ ہر پاسے دگھری ہوئی نیلک بارے ول سوچݨ پئے ڳیا۔ انہاں ݙینہاں وچ اوندا ہک پراݨا سنگتی مظفر بخاری کئی مدھ پچھوں اپݨے رجھیویاں وچوں ٻاہر نکل آیا ہا۔ مظفر بخاری دی پیو ݙاݙے ولوں شہر وچ ہک پراݨی سراں ہئی پر او اپݨا کم ہک ٻڈھڑے تے سیاݨی سیاݨے آہری ذمے لا کے چنگی بھلی ویلھ کڈھ گھندا ہا۔ انہاں ڈینہاں وچ شہر اندر ہک ڈوجھے دی گالھ سمجھن والے کجھ لوگ کٹھے تھی گئے ہن۔ اتھاں حبیب پھلائی ہئی جیڑھا اپنی کہانی نال جیونڑ کوں پرتاونڑ کیتے نکتا ہا۔ اتھاں راحت پٹولی ہئی جیڑھی اندرون ملتان دیاں گلیاں وچوں نکل کے اپنڑی ونجی ہوئی ڑے کوں ولدا پئی گلیندی تے نماشاں تھیوݨ توں پہلے گھر دوں بھڄݨ دے بھئو توں مقت پئی تھیندی ہئی۔ اتھاں مظفر بخاری ہئی جیڑھا شہر دی قدیمی پریت وچوں نیلیاں سلھاں دا محبتی تے ہیر دے قتل بارے اوندے ادریویاں دا ڄاݨوں ہا۔ اتھاں اوچدی نارنگی ملتان نال ڳنڈھیل ہئی۔ چیتر دے ݙینہہ ہن او شاہ شمس سبز واری دی خنگاہ دی سڑکی تے آڳیا۔ سامݨے روضے دیاں پوڑیاں تے ݙوہیں پاسے ہک ننڈھڑا بازار ہئی۔ ایں بازار وچ علم، پنجا مبارک، سوتی ریشمی ٹوپیاں، کڑے، پنگھوڑے، ساوے رتے اچھاڑ، رنگلے عقیق، فیروزے، پٹڑیاں، ڈھولݨے، خاک شفا، مصلی، تسبیحاں، مٹی دے ݙیوے، سریوں دا تیل، لاچی داݨے تے پھل مکھاݨے، روضیاں دیاں شبیہاں، دل دل دیاں چتراں، ذاکریں دے پوسٹر، کتاباں، کتابچے، سلامیں تے مجلسیں دیاں نویاں پراݨیاں سیڈیاں تے گلابیں دیاں پھل پتریاں دیاں ہٹیاں ہن۔ ہر شئے دی انجو انج ہٹی ہئی تے کہیں دکان وچ ایہ ساریاں شئیں کٹھیاں وکاندیاں ہن۔ ایں سڑکیں تے ٻالیں دے مٹھیاں مچھیاں، کھݙاوݨے، چنیاں، کڑھائی والے سوتی بوچھݨ، کھسے، کوکے، کانٹے، رتیاں کالیاں ݙوریاں، سرخی، کجل تے ونگاں، کنگݨ تے مندریاں، چھلے وی ملدے ہن۔ رتیاں اکھیں والے لٹھ دھاری ملنگ کول تے منکے کھڑکیندے ہوئے بھڄدے ہن۔ انہاں کوں پک ہا جو او ہر ویلے کہیں نہ کہیں جاہ تے کہیں نہ کہیں شئے کوں جھل پئے ݙیندے ہن۔ ننڈھڑیاں تے ٻڈھڑیاں ملنگڑیاں نظر تے نیاز کیتے چبوترے دیاں پوڑیاں تے درکدیاں ہن۔ انہاں کوں وی پک ہا جو نظر نیاز ݙے کے دنیا ولدی سوکھی تھی سڳدی ہے۔ ایں سڑکی دے ݙلہوں مزاریں دے کچے پکے گھر مزاوریں دے کچے پکے گھر ہن۔ جتھاں او زیارتاں کوں ٹکین زیارتیاں کوں ٹکیندے تے سیوا سیواکیاں گھندے ہن۔ اے مزار کݙاہیں دریا راوی دی ݙیبھاری مݨ تے ہا۔ جتھاں ہک نکی جھئیں وستی ہئی تے پتݨ توں ٻیڑیاں ملتان شہر دوں ویندیاں ہن۔ اڳوں سڄے پاسے مجلس خانہ ہا جتھاں ذاکر مصائب پڑھدے ہن تے ہر ویلے تریمتیں تے مردیں دا کٹھ رہ ویندا ہا۔ ایں مجلس خانے وچوں اکثر وینڑ تے ماتم دا الا آندا ہا۔ اڳوں سجادہ نشین دا دیرہ ہا جیندے ٻاہروں ہک ٻہوں وݙا الم ہوا وچ جھوٹدا ہا۔ اڳوں پوڑیاں تے ہک دریگھا تے موکلا چبوترا ہا جئیں اتے رت موجب لوک ٻیٹھے رہ ویندے ہن۔ اڳوں جتیاں دا ہک ٹھیکیدار ٹوکن ݙے کے جتیاں سنبھیندا ہا۔ اڳوں راہداری وچ طبلے تے ڈھولک دی سنگت وچ ہک قوال ہارمونیم گھن کے ٻیٹھا ہا۔ راہداری دیاں پوئناں لانجھاں سیتی مزار دا احاطہ ہا۔ ایں احاطے وچ چراغ خانہ ہا جتھاں ݙوپہراں ویلے وی سریہوں دے تیل دے ݙیوے پئے ٻلدے ہن۔ پچھلے احاطے وچ قبراں ہن تے ݙلہوں مزار دیاں پوڑیاں چڑھدیاں ہن۔ اڳوں برانڈا ہئی تے وت وݙا ٻوہا اندر گھن ویندا ہا۔ اندر اگر بتی، کیوڑے تے گلاب دی خوشبو ہئی۔ ٻوہے تے منبت تے کندھاں اتے پچی کاری دا کم ہا۔ احاطے، برانڈے تے اندرون مزار دی بھیڑ وچ سوانحیاں دی حاضری ڈھیر ہئی۔ ایں ویلے اسمان لوڑ توں ودھ کر نیلا تھی گیا ہا۔ او احاطے وچ وچھی ہک دری تے ٻہہ گیا۔ ایں لحظے اوندے چیتے وچ ہیر دے قتل دی تکھڑی ہوا گھلݨ پئے ڳئی۔ اوکوں ول ول دھیان پیا جو دمودر داس دے قصے وچ ہیر دے قتل دی پوری اشارت ہئی پر قاتلیں دے ناں کوں لکایا ڳیا ہا۔ اوں سوچا کہیں قصے وچ قاتل دے ناں کوں لکاوݨ کلا ہے۔ لوک مزار دیاں پوڑیاں چڑھدے تے لہندے پئے ہن۔ ٻاہروں ملنگاں دے ٹل تے گھنڈ ول ول کھڑکدے ہن۔ قوال کوں نویاں ویلاں ڈھکیاں تاں اوندے ٻول تکھیرے تھی ڳئے۔ اوں دھیان کیتا تاں شاہ شمس دی کھل چھکیج ڳئی ہئی۔ ملتان دے ٻوہے تے النگاں تے کوئی شمس کوں نال ٻلھا کر ٹکر نہ کھویندا ہا۔ اوں اپݨی مچھی بھنݨی ہئی پر اوکوں بھا تے نہ ٻہوݨ ݙیندا ہا۔ اوں سجھ ݙوں اشارہ کیتا تاں سجھ اوندی مچھی بھنݨ سانگے لہہ آیا ہا۔ ملتان وچ ݙو کانیاں اتے سجھ لہہ آیا ہا۔ فقیر درک پئے ہن۔ خلقت ٻاہروں نکل آئی ہئی۔ اوں ݙٹھا، ݙو کانیاں اتے سجھ تے مچھی دی کتھا پچھوں ہک قتل لکیا لک ڳیا ہا۔ ناویں دری، اندرون شہر۔ او مظفر بخاری رلے ٹردیں ٹردیں حرم دروازے پج گیا۔ شہر ٻاہروں وساخ دی ہوا تے اسمان تیں بدلیں دی چلھت پئی نظردی ہئی۔ ایں توں پہلے جو موسم کوئی نواں پکھ وٹاوے، او اندرون شہر پہہ ڳئے۔ حرم دروازے دے اندر ݙوہیں پاسے رنگلیاں دکاناں دا بے انت ودھارا ہا۔ ایں دروازے توں کالے منڈے تئیں شہر دا ہک چھتیل تے بھریل بازار ہا۔ اتھاں تریمتی دی بھیڑ تے انہاں دی لوڑھ دی ہر شے وکاندی ہئی۔ ایں شہر دے قدیمی تے آسو پاسوں دے لوک پلازے تے شاپنگ مال بݨ ونڄݨ تے وی اندرون وچ ہی خریداری کریندے ہن۔ ایں بازار وچ گاہک ہٹی والیئیں تے ہٹی وال گاہکیں دے ورتاریاں دے ڄاݨوں ہن۔ سوانحیاں ہٹی والیاں نال جھڑدیاں تے ہٹی والے ہولے ہولے مل گھٹ کریندا ویندا ہا۔ سوانحیاں نہ منیندیاں تے ہر شے سٹ کے اٹھی کھڑیاں تھیندیاں ہن۔ وت ہٹی وال مل ٻیا گھٹا ݙیندا تے ڳالھ ٹھہہ ویندی ہئی۔ اے سیاݨے ہٹی والیاں دی دنیا ہئی جیڑھے گاہکیں کوں ترسلا ݙیندے ہن جو ہر سودا انہاں دی مرضی موجب پیا تھیندے۔ اڳوں کالے منڈی بازار ہئی او سڄے ہتھ مڑدے پولیس دے تھاݨے کپ سامہوں لنگھدے مسیت علی محمد خان دے نالوں گزردے حسین آگاہی بازار وچ آ ڳئے۔ اتھاں انہاں کوں لڳیا جو ہوا ٹھڈی تھی ڳئی ہے۔ مظفر بخاری سگریٹ دی ہک دکان توں ماچس گھدی تے کھیسے وچوں گولڈ لیف دی ڈٻی کڈھ کے سگریٹ بکھائی تے الاݨا۔ ملتان دے لوگ اپݨے قتلامیں تے دھمال کھیڈدے آندے ہن۔ او ہیر دے تھیٹر تے منڈوئے دی چس وچ وچ ہن۔ توں کیڑھی ہیر دے قتل دی ایف آئی آر چاک کراوݨ چاہندیں؟ اوں مظفر بخاری دو ڈٹھا۔ او اپݨے دھیان وچ سگریٹ پیا پیندا ہا۔ حسین اگاہی بازار وچ ہک گاݙی علی محمد دی مسیت ݙوں پئی آندی ہئی اے ݙاہ ٻارہاں نابینے فقیریں دی تندیر ہئی جیڑھے سڑک دے کنارے ہک ݙوجھے دے مونڈھیاں تے ہتھ دھریندے ڳاندے تے منگدے ہوئے پئے آندے ہن۔ ایں گاݙی دا موہری فقیر کجھ سڄاکا ہا تے پچھوں سارے اݨ سڄاکے ماݨوں ہن۔ اے گاݙی حسین آگاہی دی النگ نال حشمت محل منڈوئے والیاں پوڑیاں تے ٹردی تے مسیت علی محمد خان دیاں پوڑیاں توں وت پچھاں ول ویندی ہئی۔ ایں گاݙی دے سبھے ماݨو ہکے الا وچ پئے گاندے ہن۔ دے جا سخیا راہ خدا تیݙا اللہ ہی بوٹا لاوے گا۔ مظفر بخاری کہیں بے چانی بے چینی وچ ݙوجھی سرگٹ پیا بکھیندا ہا۔ بخاری شہر دیاں نیلیاں سلھاں دا محبتی ہا تے ݙیویاں، اگربتیاں، کستوریاں، کیوڑیاں تے لاچی داݨیاں دے دھیان وچ ہلیندا ہا۔ لاچی داݨیاں دے دھیان وچ ٻلیندا ہا۔ او نیلیاں روغنی سلھاں کوں ہمیشہ کہیں روحانی برکت نال ڳنڈھیندا تے انہاں دے آدر وچ رہ ویندا ہا۔ مظفر بخاری اوکوں ݙٹھا تے ٻولیا توں میکوں ایں نیلے شہر نال بھڑاوݨا چاہندیں؟ مظفر بخاری اوندے ولدے دی تانگھ رکھی پر جیڑھے ویلے او نہ ٻولیا تاں وت الاݨا اے نیل بھوئیں تے نیل اسمان دا شہر ہے توں میکوں ایں نال بھڑاوݨا چاہندیں؟ اوں مظفر بخاری کوں ڳوڑھی پریت وچوں ݙٹھا۔ اچݨ چیت ایں کڄے ہوئے بازار دیاں ترپالاں ہوا نال اݙیاں تے سڑک اتے مینھ دی چھاٹ پوݨ پئے ڳئی۔ او اپݨے کہیں دھیانوں اندرون شہر دی بارش دے جھٹکے ݙیکھݨ پئے ڳیا۔ بارش تکھی تھئی تاں او ݙوہیں ہک دکان دے چھڄے تلے ونڄ کھڑے۔ ایں ویلے بازار وچ آندے ویندے لوک وی دکاناں دے چھاتریاں ہیٹھاں تھی ڳئے۔ کجھ مد کیتے سڑک واندھی تھی گئی پر ملتان دے حسین آگاہی بازار دی گاڈی اپنڑاں چکر پورا کر کے ولھی آندی ہئی۔ بارش رک گئی۔ او ٹھڈی ہوا دی سنگھند وچ گڑ منڈی دے ہک چاہ خانے وچ ونج بیٹھے۔ ایں چاہ خانے دے کجھ اگوں ہنومان دا چھجا ہا۔ پر ہنڑ چھجے اتے ہنومان کینہہ نہ ہا۔ ہنومان تے ہنومان دے منݨ والے ستر سال پہلے ایں شاہر وچوں لݙ کے ہندوستان لڳے ڳئے ہن۔ اے شاہر دیاں سوہڑیاں ڳلیاں، چوٻاریاں تے کاٹھ دے جھروکیاں والا او حصہ ہا جتھاں ونݙ توں پہلے ہندو وسدے ہن تے ہݨ سارے مسلمان پئے رہندے ہن۔ اوکوں یاد آیا جو دمودر داس وی ہندو ہا تے ٻہوں مدھ ملتان وچ رہ ڳیا ہا۔ اوکوں دھیان پیا جو ایں محلے وچ ہندو قتل تھئے ہن پر ملتان دے کہیں وی تھاݨے وچ انہاں دے قتل دی ایف آئی آر نہ کٹیجی ہئی۔ چاہ دے ݙو کپ میز تے آ ڳئے۔ او ݙینہہ دے ݙیڈھ وجے شہر وچ لتھے تے ہݨ پنج پئے وجدے ہن۔ ایں ویلے پیا لڳدا ہا جو اندرون ملتان دا گھابریا ہویا ݙینہہ کجھ جھٹ کیتے چاہ خانے دی اوشاقی وچ ساہ پیا گھندا ہے۔ چاہ دے پہلے گھٹ تیں مظفر بغاری بخاری مسکیا تے او وی مرک پیا۔ ایں مدھ وچ پنج ست خواجہ سرا ہوٹل وچ لنگھ ڳئے۔ انہاں ہک وݙی میز دے چفیروں کرسیاں چھکیاں۔ تے چاہ دا آکھیا۔ مظفر بخاری خواجہ سراویں دو ڈٹھا تے وت چاہ پیندا ہویاں بولیا۔ اے سوہݨے جی ہی کہیں شہر دے اصل وسندڑ ہوندن۔ انہاں کوں بارشاں دیاں پوتھیاں تے ہوائیں دے نقشے ہن۔ انہاں کول بارشاں دیاں پوتھیاں تے ہوائیں دے نقشے ہن۔ اے کݙاہیں وی کہیں بادشاہ، اوندے وزیر یا قاضی دا ڳاوݨ نئیں آہدے۔ انہاں کول ہمیشاں شاہر دے پرنیوے تے ویام دے گیت تے ودھائی دے ناچ ہوندن۔ انہاں کول ال ویائی ماواں تے سڄے ڄمے ٻالیں دی حیاتی دے منتر ہن۔ اے ڄݨے شادیاں تے نظردن تے مرگ تے کݙاہیں نئیں ݙسدے۔ اے سوہݨے جی شہر دے قتلام کوں روکݨ کیتے ڄمدن تے سب توں پہلے آپ مارئے ویندن۔ انہاں وچوں ہک خواجہ سرا اٹھی کے انہاں دی میز تے آڳیا۔ او ݙونہیں اوندے آدر وچ اپݨی جاہ توں اٹھئے تے اوکوں کرسی تے ٻہوݨ دا آکھیا۔ خواجہ سرا انہاں دے نال میز تے ٻہہ ڳیا تے ٻولیا۔ میں تہاݙیاں ڳالھیں سݨݨ سݨین، میݙا ناں قیصر ہے تے میں انھاں سوہݨے جیہاں دی گرو ہاں۔ جی دوستو! ایہ ہئی اٹھویں تے ناویں دری جیڑھی میں تہاݙے نال سانجھی کیتی ہے۔ اڄ دی ایہا حاضری قبول کرو۔ رفعت عباس دے ناول نیلیاں سلھاں پچھوں دی ݙاہویں دری گھن کے ول حاضر تھیساں اپݨے دوست اپݨے ہوسٹ غضنفر عباس کوں اجازت ݙیو رب سوہݨے دے حوالے۔